چیاکانی زاگرۆس و پێدەشتەکانی میسۆپۆتامیا لانکەی شارستانیەتە کۆنەکانن لەم نیشتیمانەدا سەدان هەزار ساڵ لەمەوبەر مرۆڤ ژیان و شارستانیەتی دەست پێکرد ئەشکەوتەکانی کردە پەناگەی خۆی لە ئەشکەوتەکانەوە بەرەو دروست کردنی یەکەم لادێ کشت و کاڵیەکان هەنگاوی نا لادێکان فراوان بوون و شارەکان دروست بوون. شوێنەواری سات و قەڵا نمونی شوێنەوارێکی دەگمەنی دەشتی کۆیەیە لە ڕۆخی ڕووباری زەی خوار و وەک لادێک ژیان تێیدا دەستی پێکرد و پاشان بۆ بە شارێک و پایتەختی شانشینێک. لە چاخی بەردینی نوێدا دەوربەری حەوت هەزار ساڵ پێش زایین و نۆ هەزار ساڵ لەمەوبەر بۆ یەکەم جار لە سات و قەڵا مرۆڤی کۆن یەکەم ئاوەدانی و لادێی دروست کرد. یەکێک لە کۆنترین ئەو پارچە گڵێنانەی کە نەخشی لەسەرە و نەخشەکان زیاتر ئاژەڵن لە شێوەی بزنە کێوی یان ئاسک ئەم جۆرەش لە نەخش و هەروەها ئەم شێوازە هونەرییە تەمەنی ئەم گۆزەیە سێ هەزار ساڵ پێش زایین بێ واتە پێنج هەزار ساڵ پێش ئێستا بێ. چوار هەزار ساڵێک لەمەوبەر لە سات و قەڵا، شارێک بە ناوی شاری ئیتو بنیات دەرێت. کۆنترین بەڵگە، بەڵگەنامە کە باسی بکا ناوی هێنابێ، بەردەکەی شەهید غەریب هەڵەدنییە کە پاشای سیمور ڕوم لە کاتی لەشکەرکێشیەکانیا بۆ سەر ئەو میحوەرە، بۆ سەر ئەو تەوەرە کە بە درێژایی زێی خواروو بەرەو. دەشتی ڕانیەچوە کە ئەو کاتە پێوترا ئوتووێ لە ئەو شوێنانەی کە داگیری کردووە و خستۆتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە ناوی شاری ئیتو ئەبات یاخود ئیدو دەبات. لە دەوروبەری ساڵی هەزار و سەد و چواردە ی پێش زایندا، ڕۆژهەڵاتی کۆن تووشی وشکەساڵی و قاتوقڕێکی زۆر ئەبێ. ئەم قاتوقڕیە لە کوردستانی ڕۆژئاوا و سوریادا ڕێژەکەی زۆرتر بوو، بۆیە ئارامیەکانی ناچار کرد کە لەبەر برسێتی هێرش بەرەو شاری نەینەوا بێنن. نووسینە مێخەکانی ئەو ساڵە باس لەوە دەکەن کە لەگەڵ هێرشەکەدا، تەنانەت گۆشتی مرۆڤیش خوراوە، ئەوەندە برسێتیەکە زۆر بووە. پاشان هێرشەکە بەرەو ناوچەکانی تری کوردستان دێت و چەند شارێک داگیرەکرێت وەکو شوێنەواری قەسر شەمامۆ کە ئەو کاترە پێی وتراوە شاری کیلیزو. پاشان ئارامیەکان دێن بۆ دەشتی کۆیە و تەقتەق و لەوێش لەو ناوچەیە شاری ئیدو تاڵانەکەن و و لەبەر برسێتی و قاتی قڕی لەو ناوچەیەشا وردە وردە لەگەڵ خەڵکەکەی نیشتەجێ ئەبن و ئەتوێنەوە. سێ هەزار ساڵ لەمەوبەر ئەم شارە ئەبێتە پایتەختی شانشینێک بە ناوی ئیدو. کۆشکێک لەوێ هەبووە، فەرمانڕەوا هەبوون، بنەماڵەیەک هەبوون، پاشاکە دوای خۆی کوڕەکەی فەرمانڕەوایی کردووە، گرنگیان بە ئاوەدانکردنەوەی داوە، گردەکەیان پاراستووە، کۆشکەکەیان پاراستووە و مانای وایە کە شارەکە و دەوروبەرەکەی پێکەوە شانشینێک، مەملەکەتێک بووەن. دانیشتووانی شاری ئیدو زۆرینەیان لە لولوبیەکانن و بەشێکیان لە وەزەخورییەکان بوون. لە ڕووی هونەرییەوە چەند بەڵگەیەکی هونەری گرنگ دۆزراونەتەوە، وەکوو خشتی ڕەنگاوڕەنگ بە وێنەی جۆراوجۆر و هەروەها مۆر، مۆری ڕووتەخت، مۆری لوولەیی و جگە لەوەش گڵێنەی ڕەنگاوڕەنگ. لەسەر خشتە دۆزراوەکان وێنەی مرۆڤ و ئاژەڵ و ئاژەڵی ئەفسانەیی کێشراون و نووسینی مێخی شاهانەش وەک چوارچێوەیەک بە دەوری وێنەکاندا نووسراون. لە خشتی یەکەمیانا ئاژەڵێکی ئەفسانەیی بینی کە بەلاشە شێرە، بەڵام سەری مرۆڤی هەیە. سەری مرۆڤەکە وەکو پیاوێک وایە و ڕیشێکی هەیە. ئەمەش هەمان ئەو جۆرە ئاژەڵە ئەفسانەییانەمان بیرەخاتەوە کە لە هونەری میسۆپۆتامیای کۆن و ڕۆژهەڵاتا دەرەکەون کە، نووسینە میخەکە کە باش باسی پاشا باوری ئەکات لە سەرەوە، هەروەها پا باسی پاشا ئێدیمای باوکی ئەکات لە خوارەوە، وەکوو چوارچێوەیەک نووسینەکە دەوری وێنەکەی داوە. لە خشتی دووهەما ئەبینین کە ئەسپێکی شاهانە لەگەڵ خزمەتکاری ئەسپەکە یان مەیتەری ئەسپەکە ئەبینین. ئەسپەکە بە چی ئەزانین ئەسپی شاهانەیە؟ لە هونەری کۆنی ئەم سەردەمەدا ئەسپی شاهانە گوڵینکەیەکی لەسەر سەرەوەیە کە وەکو تاجێک وایە بەو شێوەیە ئەسپی شاهانە جیاکرێتەوە. لە شوێنەکایە کەوتۆتە نێوان دوو هەرێمی گرنگەوە زێی خوار و زۆربەی زۆربەی کات سنووری نێوان باشوور و باکوور بووە سات و قەڵا یاخود زێ بچووک بەکار هاتووە بۆ هاتوچۆ و گواستنەوەی کەلوپەل. خەڵکی شاری ئیدو لەگەڵ خۆیاندا هەنگوین و میوە و گەنم و جۆ و دانەوێڵەیان وەکو دیاری بۆ ئەو پەرستگەیە بردووە و بۆ ئەوەی کە ئەگەر بەراوردێکی بکەین وەکو وایە کە حەجێکیان کردبێ و لەوێ ئەو دیاریانەیان پێشکەش بەو خاوەندە کردبێت. ئەو بڕە کەمە نووسراوانەی کە دۆزرانە و هەندێ خشتی هەڵکەنراو و نووسراو باسی لە کۆشکێک ئەکرد لە شاری ئیدو، و باس لە ناوی پاشاکانیشی بردووە یە چەند پاشایەکیان کە کۆشکەکەی و هەروەها دیوارێکی ڕاگر بۆ گردەکە یاخود بۆ شارەکە کە دروستیان کردووە بۆ ئەوەی ئاوی زێ لە گردەکە نەخوا و لە کۆشکەکە خراپ نەکات و نێڕوخێنێ ئێگال با ئیلانی مانکور ئورو ئیدی ئا ئابی زێری مانکور ئورو ئیدی ما

بەشێکی گرینگ لە حەوشەی کۆشکی پاشایانی شاری ئیدو دۆزرایەوە کە تەمەنی زیاتر لە سێ هەزار ساڵ لەمەوبەرە. دیواری حەوشەی کۆشکەکە لە خشتی قوڕ دروستکراوە و بە دوو ڕیز دروستکراوە. خشتەی ڕەنگاوڕەنگی ڕووپۆش بە شووشە لە کۆشکەکانی پاشانی شاری ئیدودا بۆ ڕازاندنەوەی دیوی ناوەوەی دیوارەکانی کۆشکەکە بەکارهێنراوە. ئەوەی کە دۆزراوەتەوە وەکو وتم خشتی نووسراون لەسەر خشتەکان کاتی خۆی فەرمانڕەواکان کە بینایەکیان ئەکرد لەسەر هەندێک خشت هەموو خشتەکان نا لەسەر هەندێک خشت نووسینێکی خۆیان نەنووسی ئەمە فلانکەس کوڕی فلانکەس پاشای ئید و نووسراوە کۆشکەکەی بنیاتنا کوڕەکەی دوای ئەوە کوڕی بەکەم کۆنتترینیان ئابیزێری ناوە ئاشوری ناوەڕاستە ئابیزێری کە کۆشەکەی دروست کردووە و ئەو دیوارەشی بۆ ڕاگرتن دروست کردو دوای ئەو کوڕەکەی یەت کە ئەویش تازەی کردوێتەوە یەکیکیان ئەڵێ فراوانی کرد پاشاکانی کە هەمانە کانتیێنیە باوریە یەکی ترە تۆ هەند نییەکەی ماوە لە کۆتاییە نازانرێت کێە هەندێک فەرمانڕەوای تر لەوێ فەرمەڕەواییان کردووە یەکێکی لەوانە باوریە باوری یاخود باوری کە ئەویش خشتی نووسراوی دۆزراوەتەوە کە خشتی زۆر بە ڕنگ ڕنگکراون و ڕوژ و شەکراون کەوانە وەکو چۆن ئێستا دیواری پێ ئەڕازێنەوە دیوی ناوەوەی کۆشکەکان بەو شێوەیە بەکار هاتوون خۆشببختانە نووسینیشان لەسرە و ئەویش دەمێکی تری ئاوەدانی سات و قەڵەمان پیشانەدەن. بە درێژایی تەمەنی شاری ئیدو تووشی چەندین هێرش و داگیرکاری بووەتەوە وەک هێرشی پاشای سیموڕوم، هێرشی پاشایانی ئاشووری، هێرشی ئارامییەکان و بابلییەکان. هەتا دەرکەوتنی دەوڵەت و ئیمپراتۆریەتی ئاشووریی نوێ بەردەوام بوو، بەڵام پاشایانی ئاشووری چەند هێرشێکیان کردە سەری. لە سەدەی نۆی پێش زاییندا پاشای ئاشووری شالمانیسەری سێهەم هێرش بکاتە سەر ناوچەکە و سوپای ئاشووری دوای سوپای شاری ئیدو کەوت و سوپاکەی شاری ئیدو کشانەوە بە بەلەم سەربازانی ئاشوری توانیویانە بە پێی تۆمارەی ئاشوریەکان توانیویانە سەر بکەون بەسەریانە و ئەوەندە کوژراوە لە ڕووبارەکەدا زۆر بووە ڕووبارەکە ڕەنگی نووسینە مێخەکە ئاڵێ وەکو فەرشێکی سوور ڕەنگی گۆڕابووە. لە دوای ڕوخانی شانشینی ئیدو لەلایەن ئاشوریەکانەوە شارەکە وەک لادێیەک بە ئاوەدانی مایەوە، لەو کاتەوە تا ئێستاش ژیان تێیدا بەردەوامە. شاری ئید و سات و قەڵا کەوتبووە سەر ڕێگەی کاروانە بازرگانیەکان، هەم سەر ڕێگەی ئاوی هەم سەر ڕێگەی ووشکانی، بۆیە پەیوەندی شارستانی بەهێزیشی لەگەڵ ناوچەکانی ترا هەبووە. بێجگە لە ئاشور لەگەڵ ناوچەی وەکو حەسەنلوو نازانین جۆری پەیوەندیەکە چۆنچۆنی بووە، بەڵام هەندێک شت دۆزراونەتەوە لە حەسەنلو لە باشووری دەریاچەی ورمێ کە شارێکی مانناییەکان بووە، لەوێش هەندێک شت دۆزراوەتەوە کە هی ئیدو بووە، لە ئیدۆچەوە ناوی ئەو پاشا باووریەشی تێدا هاتووە دیسانەوە. یەکێک لەو بەڵگانە دۆزینەوەی سەر قاپێکە کە پێچێت وەکو قاپێکی بەردین دیاریەکی بە نرخی تێدا نێردرابێت بۆ شاری گیلزانو کە بە شوێناوارەکەی ئەوترێت تەپە حەسەنلو و ئەکەوێتە باشوری خۆرئاوای دەریاچەی ورمێ لە نزیک شاری شنۆ. یەکەم شت بەرزی گردەکە کە ئاماژەیە بۆ ئەوەی کە ماوەکی زۆر ئێجگار زۆر و درێژ ئاوەدان بووە. دووەم گڵێنەکان هەندێکیان خۆی ناوخۆی بوون هی دروستکراوی شوێنەکە خۆی بۆ هەندێکی تریشی لەژێر کاریگەری دراستەکان نبوو بە تایبەتەوە شوێنانەی کە یاخود ئید و سەر سەر بەوان بووە یاخود ئید و بازرگانییەک ئاڵا کردوون. یەکێ لەو گۆزانەی کە دۆزراوەتەوە گۆزەیەکی درێژکۆڵەیە یان بڵێین پەرداخێکی درێژکۆڵەیە، پەرداخە گڵێنەییە، پەرداخێکە هونەری گڵێنەسازی کاشییەکانە و بە بۆنەی بازرگانی و پەیوەندی شارستانییەوە بە ناوچەکانی لولوبیەکان و هەروەها بە دەشتی کۆیە و ئەم ناوچانەی شارەزوور و سلێمانی و گەرمیانیشە بڵاو بۆتەوە. ئەو دوو مۆرەی کە لەوێ دۆزراونەتەوە مۆرێکیان مۆری لولەیی پێ ئەڵێن کە بە هەمان شێوە ستانداردەکەی سەردەمی ئیمپڕاتۆرەتی ئاشووری کە هەم لە شارە ئاشووریەکان و هەم لە ناوچەکانی شارەکانی تری زاگرۆسیش هاوشێوەی ئەم مۆرەمان هەیە کە دیمەنی ئاژەڵی ئەفسانەی تایە ڕاوچی تایە و یەکێکە لەو مۆرە ستانداردە گرنگانەی سەدەی نۆی پێش زایین. بە هەمان شێوە مۆری ڕووتەختیش کە دروست کراوە لە سەر شێوەی ئاژەڵێکی ماڵی کراوی ناوچەکە ئەمەش بەڵگەیەکی گرنگە کە هەردوو جۆری مۆری ڕووتەخت و لوولەیی بەکار هێنراوە. لە سات و قەڵا ژمارەیەک لە گۆڕ دۆزرانەوە کە زۆربەیان بۆ سەردەمی دوای وێرانبوونی شارەکە و کۆتایی هاتنی شانشینی ئیدوو ئەگەڕێنەوە، مردووەکان بە شێوازی جیاواز نێژراون، مناڵەکان خراونەتە ناو گۆزەوە و هەندێک کات دوو مناڵ لە یەک گۆزەدا نێژراون. لە ناو گۆڕەکاندا مۆرو و کەلوپەل وەک دیاری دانراوە. ئەو دۆزراوانەی ئەوێ هەندێک سکە و پارە و هەندێک گۆ و گۆزەڵە و هەندێک گڵێنە و گۆڕ و ئەوانە پیشانی ئەدەن کە لە سەردەمەکانی دواتریشا شارێکی ئاوەدان و گرنگ بووە و سەدەمی ساسانی، چونکە گڵێنەی ئەو سەردەمانەش لەوێ دۆزراونەتەوە. پێچێ ئیتر لەگەڵ بەهێزبوونی دواتر میدەکاندا و هاتنە ناوچەکە و و هەروەها لولوبیەکانیش کە دەسەڵاتی ئاشووری تر لاواز بووبێ، ئەوان دەستیان بەسەر شارەکەدا گرتبێتەوە و میدەکان لە ئاشوورەکان سەندبێتەوە، ئیتر بەو شێوەیە ماوەتەوە. حەزەکەم سەرنج ڕابکێشم بۆ ناوهاتنی سات و قەڵا و بەناوبانگیەکەی بە دیوەخانە گەورەکەی کە دەناوچەکە بەناوبانگ بووە وەکو مەسەر هێنانێتەوە دیوەخانەکەی سات و قەڵا وا دیارەکە لە سەردەمانی دواتریشا مێژوی نوێ و هاوچەرخیشە هەر شوێنێکی ئاودان و گرنگ بووە لە ناوچەکەیە. بەداخەوە لە ئێستادا سات و قەڵا بە باشی نەپارێزراوە ئەمانەش بۆ چەند هۆکارێکە گەڕێنەوە وەکۆ بینین کە شوێنەواری سات و قەڵا بەشێکی وەکو زبڵدان بەکارئەهێندرێت و لە دەوروبەریشا چەندین حەوزی ماسی هەن. ئەم حەوزانە بە ناڕاستەوخۆ ئاوەکەی کاریگەری لەسەر چینە شوێنەوارەکان ئەبێ و تێکیئەدات. بەشێکی پەیوەندی بە هۆشیارییەوە هەیە کە ئەو هۆشیارییە بە شێوەیەکی گشتی کەمە بۆ پاراستنی شوێنەوار و کەلەپووری ناوچەکە. هەرچەندە خەڵکی گوندەکە زۆر دڵسۆزانە هەموو پارچە شوێنەوارەکان کە ئیدۆزنەوە دەیدەنە لایەنی پەیوەندیدار و پارێزرێ و لە مۆزەخانەکانی کوردستانە پارێزراون.